Helo a chroeso i bapur blwyddyn un ar ddeg o 2018, mae'r papur yn un dwyrad sylfaen. Yn 2018, roedd angen 22 marc am Cy. Mae halwynnau'n gallu cael eu cynhyrchu drwy arweithio asidau ac alcylïau. Cwblhewch yr hafaliad canlynol am yr adwaith rhwng asid ac alcylai. Mae asid ac alcylai yn wneud halwyn a dŵr. Rhowch gylch o amgylch y gair sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'r adwaith rhwng asid ac alclai, efe dadleoliad, niwtraliad, ocsidiad neu hrydoethiad. Mae asid ac alclai yn enghraifft o adwaith niwtraliad. Mae diffyg traul yn gallu cael ei achosi gan ormodedd o asid hydroclorig yn y stumog. Mae powderau gwrth-asid yn cael eu defnyddio'n aml i drin diffyg traul. Mae grŵp o ddisgyblion yn defnyddio'r cyfarpar canlynol i gymharu tri brand o bowdr gwrth-asid i weld pa un yw'r mwyaf effeithiol i drin diffyg traul asid. neu efo stopwatsh, powdr gwrth asid, asid hydroclorig a dangosydd cyffredinol. Maen nhw'n ychwanegu'r un mas o bob un o'r powderau gwrth asid at ficerau gwahanol, sy'n cynnwys symiau hafal o asid hydroclorig a dangosydd cyffredinol. Maen nhw'n troi'r cymysgedd ac yn cofnodi'r amser mae'n ei gymryd i'r ddangosydd cyffredinol droi'n wyrdd ym mhob biger. Maen nhw'n gwneud y prawf dair gwaith ar gyfer pob powdr gwrth asid. Mae eu canlyniadau i'w gweld yn y tabl. Nodwch pa ddau ganlyniad sydd wedi cael eu defnyddio i gyfrifo'r gwerth cymedrig ar gyfer brand dau. So dyma brand dau fan hyn, ac mae'r cymedr yn 4.30. Wel, mae hynna rhwng 4.28 a 4.32. Felly y dau yma maen nhw wedi defnyddio, a maen nhw wedi anwybyddu 3.2 oherwydd mae'n meddwl mae'r canlyniadau yna yn anghywir. So 4.28 a 4.30. Trawsnewidwch yr amser cymedrig ar gyfer brand 2 i eiliadau.

Mae'n cymryd y lleiaf o amser i niwtraleiddio'r asids. Hynny yw, mae'n cymryd y lleiaf o amser i troi'r dangosydd cyffredinol yn wyrdd. Cromiwm yw un o'r metelau mewn dir gwrthstaen. Mae'r hafaliad yn dangos sut mae cromiwm yn cael ei gynhyrchu'n ddiwydiannol drwy adweithio cromiwm ocsid ag alwminiwm. Mae cromiwm ocsid ac alwminiwm yn rhoi cromiwm ac alwminiwm ocsid. Mae'r adwaith yma yn ecsothermig iawn. Rhowch ystyr y term ecsothermig. Mae ecsothermig yn meddwl rhyddhau gwres. Maen nhw'n derbyn rhoi gwres allan neu tymheredd yn cynyddu. Yn ystod yr adwaith, mae ocsidiad a rhydoethiad yn digwydd. Enwch y sylwedd sy'n cael ei ocsidio. Wel, ni'n gallu meddwl am ocsidio fel ennill ocsigen. So, aluminium sydd yn ennill ocsigen. Nodwch beth yw ystyr rhydoethiad. Wel, ocsidiad yw ennill ocsigen a rhydoethiad yw colli ocsigen. Nodwch beth mae'r hyfaliad yn ei ddweud wrthoch chi am adweithedd cymharol cromiwm ac alwminiwm. Wel, wrth edrych ar yr adwaith yma, mae alwminiwm yn dadleoli cromiwm o cromiwm ocsid, felly mae'n rhaid bod alwminiwm yn fwy adweithiol na chromiwm. Mae copr yn gallu dadleoli arian o hydoddiant arian nitrad. Mae'r hafaliad ar gyfer yr adwaith hwn yn cael ei roi isod, arian nitrad a copr yn cynhyrchu copr dinitrad ac arian. Mae athrawes yn dangos yr adwaith hwn i'w dosbarth. Mae'r ffotograffau'n dangos y bicer cyn ac ar ôl i'r adwaith digwydd. Ni efo adoddiant arian nitrad, gwifren gopr, a wedyn y diwrnod canlynol. Esboniwch sut mae'r newidiadau'n dangos bod yr adwaith cemegol hon wedi digwydd. Mae'n rhaid i ni pigo dau newid ac esbonio nhw. So esboniwch. Yr un gyntaf yw ni gallu gweld newid lliw. Mae'n newid lliw oherwydd mae copr nitred yn ffurfio. Sut yn y byd ni'n gwybod bod copr nitred yn ffurfio? Wel, yr rhyfaliad ar de dechrau'r cwestiwn yn dweud i ni. Copr nitred. So beth arall sy'n ffurfio? Ond arian. Mae arian yn ffurfio ar arwyneb y copr. Mae arian yn ffurfio yn digon am y marciau. Cwblhewch y rhyfaliad symbol ar gyfer yr adwaith drwy roi'r fformwla ar gyfer arian nitrad a cydbwyso'r hyfaliad cyflawn. I gweithio allan fformwla arian nitrad, ni angen tabl o wefrau, so ni'n gallu gweld bod arian yn Ag+, a ni'n gallu gweld bod nitrad yn NO3-. Mae'r gwefrau yn hafal a gyferbyn, felly plus un a minus un, felly does dim rhaid i ni wneud unrhyw beth gymhleth, ni jyst yn ysgrifennu e mas, A, G, N, O, 3, a does dim rhaid ychwanegu unrhyw rhifau arall. Y peth nesaf i wneud yw i jecio os mae popeth yn cydbwyso. Mae'r arian yn iawn. NO3, o, mae yna un NO3 fan hyn, ond mae yna dau NO3 fan hyn. Felly, dwi angen rhoi dau fan hyn. Nawr, check o to, NO3 yn iawn, ond a copper yn iawn. Ond dwi efo dau arian fan hyn, a dim ond un arian fan hyn, felly mae angen dau yn y bocs yma hefyd. Mae magnesiwm yn adweithio â chlorin i ffurfio magnesiwm clorid. Mae'r diagram canlynol yn dangos adeiledd electronig atomau magnesiwm ac atomau clorin. Lluniadwch saethau ar y diagram i ddangos sut mae'r electronau'n cael eu drosglwyddo rhwng yr atomau magnesiwm a'r atomau clorin pan fydd magnesiwm clorid yn cael ei ffurfio. So mae magnesiwm efo dau electron i blisgyn allanol, a mae'n ei colli nhw. Clorin efo saith, felly mae pob clorin angen ennill un. Felly mae un yn mynd fyna, a mae un yn mynd fyna. Mae'n bwysig bod y dau electron yn plisgyn allanol magnesiwm yn cael ei drosglwyddo, bod nhw'n mynd i plisgyn allanol y clorin. Cwblhewch y tabl sy'n rhoi gwybodaeth am wefr a gydaeledd electronig yr ionau magnesiwm a'r ionau clorid sy'n cael eu ffurfio. Wel, mae magnesiwm yn colli dau electron, felly ar ôl colli'r dau electron, bydd e'n 2,8. Mae clorid yn ennill un electron, mae pob electron yn negyddol, felly mae pob clorin ar ôl ennill electron, ni'n cael gwefr o meinus 1. Mae nwy clorin Cl2 yn cynnwys dau atom clorin wedi bondio â'i gilydd. Lluniadwch diagram yn y bwlch i ddangos sut mae atomau'n bondio i ffurfio moleciwl clorin. Mae dau cylch. Mae'r dau eisiau ennill electronau. Dau anfetal gyda'i gilydd, felly ni'n gwybod mae hwn yn mynd i fod yn covalent. Mae'n mynd i rhannu electron. Felly ni'n llunio nhw. Felly mae'r cylchoedd yn gorgyffyrdd. Ni'n rhoi dot a chroes ar gyfer bond covalent. A wedyn mae popeth arall yn aros ble mae e. So, dyma electronau clorin ar y chwyth. Dyma electronau clorin ar y dde. Mae'r un yma, fyna nawr, yn cael ei rhannu, a mae'r un yma, fyna nawr, yn cael ei rhannu. Rhowch yr enw a'r math yma o fondio Sharing is caring, cy am caring, cy am cofalent. Mae olew crai yn danoedd ffosil ac mae'n cael ei ddisgrifio fel adnodd anadnewyddadwy. Disgrifiwch sut cafodd olew crai ei ffurfio. Mae gofyn hwn cwpl o weithiau, llawer o weithiau. So mae'n gweddillion bywyd morol. Mae'r moral yna yn bwysig. Dros filiynau o blynyddoedd. Rhowch ystyr y term an-adnewyddadwy. Yr ateb yw, bydd yn rhedeg allan. Maen nhw hefyd yn derbyn ni fydd yn parhau am byth. I wneud olew croen fwy defnyddiol, mae'n cael ei wahanu yn ffracsiynau. So mae olew croen yn mynd mewn fan hyn, mae'r olew cau yn cael ei wresogi mewn ffyrnais, a wedyn mae'n cael ei wahanu mewn i'r ffracsiynau yma. yn ddibynnol ar ei berwbwynt. Cwblhewch y brawddegau canlynol, Mae olew crain cael ei wahanu yn ffracsiynau gwahanol drwy broses o'r enw distylliad ffracsiynol. Mae ffracsiynau'n cael eu gwahanu oherwydd bod ganddyn nhw berwbwyntiau gwahanol. a llongyfarchiadau os dych chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn yn 2018 buasech chi wedi cael ca. Rhowch gylch o amgylch y gair sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o olew crai, cymysgedd, elfen neu cyfansoddyn. Wel, mae olew crai yn cymysgedd o hydrocarbonau efo hyd cadwyn gwahanol, neu cymysgedd o ffracsiynau. Mae un o'r ffracsiynau sy'n dod o olew crain cynnwys hecsan, C6H14. Cyfrifwch y canran yn ôl mas o garbon mewn hecsan. So ni eisiau wneud mas y carbon dros mas yr holl beth, felly llosi hwnna gyda 100. Mae yna chwech garbon, pob un yn pwyso 12, so ni angen chwech, 12, wedi llosi efo 100 ar y top. Ac ar y gwaelod, mas o'r holl moleciwl, mae yna chwech set o 12 eto, 14 set o 1. So mae hwnna'n dod i. So mae hwnna'n dod i 7,200 dros 86. Mae'n werth gweithio mas yr MA, gweithio mas yr 86, chi'n cael marc am hwnna, hyd yn oed os mae'r cam nesaf yn anghywir. ac mae hwnna'n dod i 83.7. Mae'r diagram yn dangos y deiledd pump hydrocarbon gwahanol, A i E. Defnyddiwch y llythrennau A i E yn eich atebion i rannau 1 a 2. So dyma rhan 1. Rhowch yr adeiledd sy'n cynrychioli propen. So dylwn ni gallu uh, Gwybod lle sawl carbon sydd mewn propen, methen 1, ethen 2, propen 3. Nawr mae'n alcên, so mae yna bond dwbl, so ni'n chwilio am 3 carbon efo bond dwbl, prop 1, yr ateb yw B. Nodwch yr adeileddau sy'n ffitio'r disgrifiadau canlynol. Hydrocarbon a'r fformwla gyffredinol CN H2N plus 2. So ni'n chwilio am alcan fan hyn. Mae yna dri gall ni pigo. So A, C a D. Hydrocarbon I, mwy nag un. So mae'n rhoi pob un o'n nhw. A, C, a dy. Mae yna dau hydrogen ar bob carbon, a wedyn dau arall ar yr ochr. Dau, dau, dau, dau arall, dau N plus dau. Moleciwlau anurlawn. So anurlawn yn meddwl mae efo bond dwbl. So pa rhai sydd efo bond dwbl? B ag E. B ac E. Mae plastigion yn cael eu gwneud o gemegion sy'n dod o olew crai. Archfarchnadoedd yng Nghymru oedd y rhai cyntaf yn y Deyrnas Unedig i godi tâl ar eu cwsmeriaid am fagiau plastig. Roedd hyn er mwyn lleihau swm y gwastraff plastig oedd yn cael ei gynhyrchu. Rhowch ddau dull o gael gwared ar wastraff plastig sy'n arwain at broblemau amgylcheddol. Esboniwch y broblem sy'n gysylltiedig â phob un o'r dulliau. So beth yw'r dau ffordd o drin â blastigion yn anwybyddu ailgylchu oherwydd mae eisiau rhai sydd yn achosi problemau amgylcheddol? So dull un, llosgi. Dull dau, anfon i safle tirlenwi. Y problem mwyaf amlwg gyda llosgi nhw yw mae'n rhyddhau carbon deuocsid sy'n achosi cynhesu byd eang. Ond bod nhw hefyd yn derbyn mae'n rhyddhau nwyon gwenwynig neu mygdarthau gwenwynig. ar ran safleoedd tirlenwi, y problem yw dydy plastigion ddim yn fioddioraddadwy, non-biodegradable. Maen nhw hefyd yn derbyn ni'n rhedeg mas o'r lle er mwyn claddu nhw, a dydy nhw ddim yn Dadl Fenni sy'n esbonio o beth ydy bioddeddfadwy yn meddwl. Mae nifer o ffactorau ddylai gael eu hystyried wrth benderfynu beth sy'n gwneud tanwydd gorau. Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu am wahanol ffactorau ar gyfer tri tanwydd, A, B a C. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei dadansoddi gan grŵp o fyfyrwyr er mwyn penderfynu beth yw'r tanwydd gorau yn eu barn nhw. Rhowch y rheswm pam nad yw'r wybodaeth am ba mor hawdd mae pob tanwydd yn llosgi yn ddefnyddiol i'r myfyrwyr wrth iddyn nhw wneud eu penderfyniad. Well i ni edrych ar y wybodaeth a ffeindio'r wybodaeth am pa mor hawdd maen nhw'n llosgi. Tanwydd A, mae'n llosgi yn hawdd iawn, a does dim problemau storio. Tanwydd B, mae'n llosgi yn hawdd iawn. Tanwydd C, mae'n llosgi yn hawdd iawn. So pam di hwn ddim yn defnyddiol i gymharu nhw? Wel maen nhw gyd yn llosgi yn hawdd iawn. Mae un o'r myfyrwyr yn selio ei benderfyniad yn gyfan gwbl ar faint o bob cyflenwad tanwydd sydd ar gael. Dewiswch y drefn sy'n dangos ei gasgliad. Ticiwch y bwlch priodol. So ni angen ffeindio'r wybodaeth am faint am gyflenwad pob tanwydd. So dyma ni, bydd y cyflenwadau presennol yn para am tua 50 o flynyddoedd. Mae'r cyflenwadau di-ddiwedd o'r tannoedd yma. Bydd y cyflenwadau presennol yn para am tua 250 o flynyddoedd. So y gorau di-ddiwedd byth yn mynd i rhedeg mas. Ail gorau, 250 o flynyddoedd a'r un gweitha sydd yn mynd i para 50 o flynyddoedd i'r dyfodol yw hynna. So mae'n mynd by, cy, a. By, cy, a fan hyn. Pa un o'r gosodiadau canlynol sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o sut mae'r tanwyddau'n effeithio ar yr amgylchedd wrth iddyn nhw losgi? Ticiwch yr ateb gywir a rhowch y rheswm dros eich dewis. So well ni ffeindio'r brawddegau sy'n sôn am ei effaith ar amgylchedd. Mae A yn rhyddhau carbon deuocsid ac anwedd dŵr wrth iddo losgi. Mae B yn rhyddhau anwedd dŵr wrth iddo losgi. A mae C yn rhyddhau carbon deuocsid, sylffr deuocsid ac anwedd dŵr wrth iddo losgi. Nawr yn edrych ar y gosodiadau, mae pob un o'r tanwyddau yn cyfrannu at law asid a chynhesu byd-eang wrth iddyn nhw losgi. Wrth ni tseco hwn, mae carbon deuocsid yn achosi cynhesu byd-eang. Sdim problem amgylcheddol gyda anwedd dŵr. Dim problem amgylcheddol gyda anwedd dŵr. Rhyddhau carbon deuocsid, mae hwnna'n cynhesu byd-eang. A sylffwr deuocsid, mae hwnna'n achosi glaw asid. Ac anwedd dŵr, dim problem gyda hynna. Right, yn mynd nôl i rhain. Mae pob un o'r tanwyddau yn cyfrannu at law acids. Na, mae'r dau cyntaf ddim. Mae tanwyddau A a C yn cyfrannu at law acids. Na, maen nhw ddim. Dim ond tanwydd C sy'n cyfrannu at law acid a chynhesu byd-eang wrth iddo losgi. Ie, yeah, mae hwnna'n iawn. So beth yw'r rheswm nawr ar gyfer rhan olaf y cwestiwn? Wel, mae glaw y asid yn cael ei chosi gan sulfur dioxid a mae cynhesu wireng yn cael ei achosi gan carbon dioxid. O ran yr esboniad yn y cynllun marcio, maen nhw'n derbyn mor syml â uh, sulfur dioxid a charbon dioxid yn cael ei ryddhau pan mae cy yn llosgi. Mae effeithlonrwydd cost tanwy dda yn gallu cael ei gyfrifo fel hyn, Effeithlonrwydd cost yw 2.8 dros 0.03, a mae hwnna'n dod i 93.3 kilojoules pob ceiniog. Defnyddiwch y wybodaeth sy'n cael ei roi am tanwydd B a'r enghraifft hon i gyfrifo effeithlonrwydd cost tanwydd B. So felly, gweithio mas be maen nhw wedi wneud, ffeindio 2.8

ac mae hwnna'n dod i 245 cilojoule pob ceiniog. Yn y pen draw, mae myfyrwyr yn cytuno ar y drefn ganlynol ar gyfer y tanwyddau, y tanaidd gorau yw B, wedyn A, wedyn C. Yn y tabl isod, ticiwch bob gosodiad sy'n gywir ac fyddai o bosib wedi cael ei ddefnyddio i benderfynu ar y drefn hon. So well ni edrych ar pob un yn ei dro. Bydd tanwydd C yn rhedeg allan ar ôl tanwydd A a B. So tanwydd C yn mynd i para 250 o flynyddoedd. So mae'n mynd i rhedeg allan ar ôl B. Na, mae B yn mynd i para yn byth. So nid hwnna. Mae'n fwy hawdd storio tannoedd C na tannoedd A. So yn edrych ar hwn, weddol hawdd yw storio. Does dim problemau storio, actually mae'n mwy hawdd storio A neu C, so nid hwnna. Mae tannoedd A yn llosgi'n fwy hawdd na thannoedd C. Mewn cwestiwn gynharach, dyn ni wedi adnabod bod pob tannoedd yn llosgi'n hawdd iawn, felly dydy hwnna ddim yn gywir.

So ni'n ffeindio'r darn am storio. Mae'n llosgi'n hawdd iawn, ond mae'n gallu bod yn anodd i'w storio. A wedyn cy, mae'n weddol hawdd i'w storio, so mae'n hawdd storio cy na by, mae hwnna'n anghywir. Fydd tanwydd by byth yn rhedeg allan. So ni'n ffeindio darn am hynna. Cyfrifiannau diddiwedd, byth yn rhedeg allan, cywir. Tanwydd A yn gwneud llai o niwed i'r amgylchedd na thanwydd C. Wel, does dim ond carbon dioxid gyda A, ond mae carbon dioxid a sulfur dioxid gyda C, so mae hwnna'n gywir. Mae tanwydd A yn llai cost effeithlon na tanwydd B. So mae A yn rhoi 93.3 kilojoule am pob ceiniog chi'n gwario, a mae B yn rhoi 245 kilojoule am pob ceiniog chi'n gwario. Felly, mae A yn llai cost effeithlon na B. Mae hwnna'n gywir hefyd. Mae'r diagram yn dangos y tri cam sy'n cael eu defnyddio wrth baratoi grisialau copr disylffad o gopr dicarbonad ac asid sylffiwrig. Disgrifiwch ac esboniwch pob cam yn y broses o baratoi. Dylech gynnwys hafaliad yn eich ateb. Dylwn ni gwybod bod carbonad ac asid yn wneud haloin, dŵr a charbon deuocsid. Mae'r cwestiwn yn rhoi y dau adweithyddion i ni, gobr dicarbonad ac asid sylffiwrig, ac mae hefyd yn rhoi enw'r haloin sy'n cael ei gynhyrchu i ni, copr disylffad. Mewn cam un, dyn ychwanegu copr carbonaidd i asid sulfuric. So dyma'r asid sulfuric yn mynd mewn. Dyma'r copr carbonad. Mae'n bwysig i ychwanegu gormodedd o'r copr carbonad i wneud yn siŵr bod yr holl asid sulfuric wedi adweithio. Rydyn methu tynnu yr asid sulfuric mewn unrhyw ffordd arall. Wrth i'r copr carbonad cael ei ychwanegu, mae'n suo oherwydd mae carbon deuocsid yn cael ei gynhyrchu. Dwi'n cymysgu gyda rodyn gwydr eto i wneud yn siŵr bod yr holl asid sylffiwrig wedi adweithio. Dwi ddim eisiau unrhyw A sut o ffiwrig rôl ar y diwedd. A rydw i'n methu cael hwnna mas o'r hydoddiant. Yn annhebyg i'r adwaith i'r copr ocsid, mae hwn yn digwydd ar tymheredd ystafell, does dim rhaid twymo. Dwi'n parhau i ychwanegu'r copr ocsid nes mae'n stopio suo, a wedyn dwi'n gwybod roedd holl asid sylffurig wedi gweithio. Rhaid ychwanegu gormodoedd o gopr dicarbonad at asid sylffurig i sicrhau bod yr holl asid wedi cael ei niwtraleiddio. Wrth i copr carbonad cael ei hychwanegu, bydd yr hydoddiant yn suo oherwydd mae carbon deuocsid yn cael ei ffurfio. Unwaith mae'r suo wedi stopio wrth ychwanegu'r copr carbonad, Mae'r copr cynab carbonad mewn gormodedd, a gallech chi hefyd dweud rhywbeth os chi eisiau am yr hydoddiant yn troi yn las. Oherwydd mae'r holl asid sylffiwrig wedi adweithio, mae'r hydoddiant nawr yn cynnwys copr sylffad, copr carbonad a ddŵr. So felly'n cael gwared o'r copr carbonad, mae'r copr carbonad yn solid, felly mae'n neud synnwyr i hidlo y copr carbonad mas. Sy'n ddefnyddio papur hidlo. A ni'n arllwys y biger drwyddo. Mae'r copr sylffad a'r ddŵr yn pasio trwy. A mae'r copr carbonad yn cael ei dal yn y papur hidlo. Mewn cam 2, mae'r cymysgedd yn cael ei hidlo er mwyn tynnu'r gormodedd o gopr carbonad o'r hydoddiant copr dau sylffad. Yr unig peth sydd mewn fan hyn nawr yw copr solffad a dŵr. So ni angen cael gwared o'r dŵr drwy anweddiad. Mae'r hydoddiant yn cael ei adael ar silff ffenestr er mwyn i'r dŵr anweddu ac i'r grisialau gopr disolffad ffurfio. Mae grŵp o fyfyrwyr yn gwneud ymchwiliad i electrolysis y doddiant copr disulffad. Maen nhw'n defnyddio'r cyfarpar isod i roi prawf ar y rhagdybiaeth. Mae mas y copr sy'n ffurfio ar y catod yn cynyddu wrth i amser gynyddu. Nw fo electrod graffit, catod, anod, y doddiant copr disulffad. Yn gweld bod copr wedi ffurfio fan hyn ar ôl a dim copr cyn. I roi prawf ar y rhagdybiaeth, maen nhw'n pwyso'r catod cyn ei roi yn yr hydoddiant copr disylffad ac unwaith eto ar ôl gadael i electrolysis ddigwydd am wahanol amserau. Mae eu canlyniadau i'w gweld isod. Ar y grid isod, plotiwch fas cymedrig y copr sy'n cael ei ffurfio yn erbyn amser. Tynnwch linell addas. Wrth edrych ar yr echelin Y, mae deg sgwâr rhwng 0 a 2, 2 rhannu gyda deg, mae pob sgwâr bach werth 0.2. Mae'n rhoi marc i chi os mae'r pwyntiau o fewn hanner sgwâr o'r lle gywir. Er enghraifft, 0, 0 fyna, deg, tri fyna, 24.9 fyna. ac yn y blaen. Be bynnag chi'n ei gyda cwestiwn fel hwn, cymerwch eich amser a cael y marciau, ond tri marc dych chi'n sicr o gael os dych chi'n cymryd yr amser arno fe. Yn ail ran y cwestiwn, maen nhw'n gofyn i chi i dynnu linell addas. Mae'n rhaid i hwn bod yn llinell syth trwy'r tarddbwynt, yn yr achos yma, ond does dim rhaid i e mynd trwy pob pwynt. Ac yn yr achos yma, mae e ddim. Defnyddiwch y canlyniadau gafodd eu casglu ar 30 eiliad a'r hafaliad canlynol i gyfrifo canran yr amrywiad yn y mesuriadau hyn. So mae'n dweud ni fod canran yr amrywiad yn mass pellaf o'r cymedr, Maenws Mas Cymedrig, Dros y Mas Cymhedrig, Lliosif a Cent. Does dim ots pa mas dyn ni'n pigo, mae 8.2 a 7.8, mae'r ddau o nhw 0.2 o'r cymedr, sef 8, so awn ni am 8.2. Felly mae'n 8.2 minus 8, 0.2, rhannu efo 8, lliosi efo 100, ac ar ôl hwnna, rhoi hwnna mewn i gyfrifiannell, dych chi'n cael ateb o 2.5. Mae mas y copr sy'n cael ei ffurfio yn llai na'r disgwyl. Rhowch y rheswm mwyaf tebygol dros y gwahaniaeth hwn. Wel, mae'r copr yn ffurfio ar yr electrodau, a mae rhywfaint yn mynd i gwmpo i gwaelod y beaker, felly ddim yn mynd i gael ei mesur pan ni'n pwyso'r electrodau. Gallwch chi hefyd geirio fe bod rhywfaint o'r copr a rôl yn y beaker. Mae alwminiwm yn cael ei echdynnu o alwminiwm ocsid tawdd drwy electrolysis. Dyna'r anod, catod, alwminiwm ocsid tawdd. Esboniwch pam mae alwminiwm yn ffurfio ar y catod. Mae'n oherwydd mae'r ionau alwminiwm Al three plus a gwefr bositif ac mae'r catod yn negatif. Mae pob metel yn ffurfio ionau positif a pob anfetel yn ffurfio ionau negatif. Mae gwefrau dirgloes yn atynnu, felly mae ionau positif yr alwminiwm yn cael ei atynnu at gwefr negatif y catod. Cwblhewch a chydbwyswch yr hetholiad ar gyfer yr adwaith cyflawn sy'n digwydd. So electrolysis yw hwn. Felly ni'n mynd i ffurfio yr elfennau. Mae aluminium ocsid yn mynd i troi mewn i aluminium ag ocsigen. Nawr mae ocsigen yn elfen adweithiol sy'n nwy, mae pob elfen adweithiol sydd yn nwy yn deiatomig, So mae'n mynd i bod yn O2. Nawr, mae yna dau AL2 sy'n meddwl mae yna pedwar aluminium ar yr ochr yma. A mae yna dau O3s sy'n meddwl mae yna chwech fan hyn. Dau mewn pob oxygen fan hyn, felly chwech rhan i gyda dau yw tri. Mae potasiwm hefyd yn gallu cael ei echdynnu drwy electrolysis potasiwm carbonad. Ysgrifennwch fformwla potasiwm carbonad i gwblhau'r hafaliad ar gyfer yr adwaith cyflawn. Mae yna dau ffyrdd o wneud hyn. Ni'n gwybod mae yna dau fan hyn, felly gorfod haneru popeth fan hyn. Felly 4K yn troi mewn i K2. Dau carbon yn troi mewn un carbon. A dau llaws i dau pedwar plus dau yw chwech. Chwech oxygen yn troi mewn i O3, so K2 O3. Y ffordd arall o wneud e yw i dynyddio y tabl o gwefrau. Wrth edrych ar y tabl o wefrau, ni'n gweld bod potasiwm yn plus 1 a carbonad yn meinws 2. yn cymryd y rhifau ar y top a swapa nhw, rhoi nhw ar y gwaelod, anwybyddu enw gwefrau, so mae'r dau yn mynd fyna, does dim rhif fyna, so does dim rhif yn mynd fyna, so mae'n awr yn K2, CO3. Mae llosgi methan mewn aer yn gallu cael ei gynrychioli gan yr hafaliad canlynol, methan plus ocsigen neu carbon deuocsid a dŵr. Mae'r egni bondiau yn cael ei roi yn y tabl isod. Defnyddiwch y werthoedd egni'r bond i gyfrifo'r egni sy'n cael ei ryddhau pan mae'r holl fondiau yn y molecylau carbon deuocsid a'r molecylau dŵr yn cael eu ffurfio. Mae yna dau bond, C double bond O, un, dau. Felly, dau, lliosi gwerth y bond yna, sef 805. Mae'n rhaid andio'r OH. Mae yna pedwar yn nhw, un, dau, tri, pedwar. So, pedwar lliosi gwerth y bond OH, sef pedwar, chwech, pedwar. Ac mae hwnna'n dod i 3466. 3466. Yr egni sydd ei angen i dorri'r holl fondiau yn y moleciwlau methan a'r moleciwlau ocsigen yw 2648. Cyfrifwch y newid egni cyflawn ar gyfer yr adwaith hwn a defnyddiwch y gwerth hwn i esbonio pam mae'r adwaith yn ecsothermig.

yn minus 818. Nawr mae'n neis iawn i chi, maen nhw'n derbyn hwn uh, gyda'r minus neu heb y minus. Nawr mae'n rhaid esbonio pam mae'r adwaith yn exothermig, ac yn syml yr ateb yw mae mwy o egni'n cael ei ryddhau na'i gymryd i mewn. Neu gallech chi dreuyd jyst yn syml iawn, oherwydd mae'r newid cyflawn yn negatif.